Shalom bala menyadi. Awak ke pagi tu kita ngasai ke pengerindu Tuhan ngagai kita. Jadi bertemu baru kita endur kita berkenang ke pasal pengerindu Tuhan nya tadi. Laban Tuhan deka ke kita nemu, ia cukup rindu ke kita. Ia rindu ke nuan, ia rindu ke aku. Amen. Jadi dikena kita ngenang pasal pengerindu Tuhan, kita deka macha hari eh, bup kudus kita. Ba bup pemungkal, iya bup keterubah baka ni ku Allah Taala mungkal dunya, baka ni ku iya ngaga kitai mensia, ngaga aki indi kitai Adam dulu meh nya. Nyadi saritu kitai deka macha pemungkal keterubah, pemungkal satu iya nya ayat dua puluh enam aaa pasal penumbuh dunya. Udah nya Allah Taala bejaku Aram kitai ngaga mensia, ya, tu udah iya ngaga kitai bukai neladan gamal kitai empu, baka gamal kitai empu. Lalu awakka sida bekuasa atas ikan, burung, enggau semua jelu di dunya tu, enggau semua utai ti ngerayap ba tanah. Nya alai Allah Taala ngaga mensia neladan gamal Iya empu. Iya ngaga sida lelaki enggau indu. Allah Taala merekatka sida lalu bejaku ngagai sida, Beranak betelesak lalu ngemenuhka dunya meh kita sereta bekuasa atas iya. Perintah meh ikan, burung enggau semua utai ti idup di dunya. Ku Allah Taala bejaku, Aku meri kita semua macham leka utai enggau semua macham buah nyadika pemakai kita. lalu ke semua bansa jelu babas ti di dunya enggau semua bansa burung. Aku meri sida rumput enggau utai ti bisi daun nyadika pemakai sida. Utai nya lalu nyadi. Allah Taala meda semua utai ti udah digaga Iya manah magang lemai abis lalu pagi pendatai nya hari keenam. Hari keenam Tuhan Allah Taala ngaga kitai mensia. Nyadi baka ni ku Runding Allah Taala lebuh iya ngaga kitai mensia menyadi. Keterubah iya, enti kitai macha ba ayat ke dua puluh enam tu, aram kitai ngaga sida iya neladanka amal kitai empu. Keterubah nya tu ngayanka pengankun iya. Iya ngaga kitai neladanka amal iya empu. Ngagai bala mami daddy, apai indai, ke ni asai kitai lebuh mayuh anak kitai ada. Orang nyebut iya, Ooh, murih ka apai. Ooh, pindah ti kai puak tu ari indai. Pindah ti kai puak tu ari apai. Keni asai kitai. Kitai berasai gaga lebuh orang madah ka anak kitai nya neladan ka amal kitai. Baka nya meh asai ati Allah Taala lebuh iya ngaga kitai menyadi. Iya ngaga kitai neladan ka amal iya empu. Iya chukup angkun, iya chukup rindu ka kitai. Kedua. Ayat ke sama, ayat dua puluh enam, iya nyebut, Lalu awakka sida bekuasa atas ikan, burung enggau semua jelu di dunya tu, enggau semua utai ti ngerayap ba tanah. Iya meri sida iya kuasa. Iya ngaga mensia nya tadi diasuh iya bekuasa atas semua utai. Terubah digaga iya neladan gamal iya empu, kedua, diasuh iya bekuasa. Iya meri kitai kuasa. Reti nya iya arapka kitai. Lebuh iya rindu, iya arap. Iya arapka kitai, iya ngasuh kitai bekuasa atas semua utai bukai ke digaga Iya. Ayat ke dua puluh lapan, Beranak betelesak lalu ngemenuhka dunya meh kita sereta bekuasa atas iya. Diasuh iya beranak betelesak. Iya deka ke ngasuh, iya deka ngasuh kitai tu tadi ngerembai, beranak betelesak. Dalam utai ke digaga kitai, iya ngasuh utai nya nambah menambah ketegal kitai bisi. Nya. Pengingin Allah Taala ke bendar. Iya ka ke kitai tu beberekat dalam ruang bilik kitai. Iya deka ke kitai tu tadi enda lalu naka nya tang iya deka meda kitai tu tadi mansang. Haa utai ke dikereja kitai nya tadi majak nambah menambah utai ke ditanam kitai tumbuh jelu ke ditupi kitai nya tadi pun beranak betelesa. Jadi dia kitai meda pengerindu Allah Taala chukup besai ke kitai. Udah nya enti kitai macha uhh pemungkal bagi ti kedua tu tadi dia iya nusui bekeni Allah Taala ngaga kitai. Ayat ketujuh udah nya Tuhan Allah Taala nempa mensia ri amau tanah lalu ngesuhka seput pengidup ke dalam lubang idung iya lalu mensia nya idup. Amen. Ji kitai beratika, lebuh iya ngaga bala sida burung, sida jelu enggau semua ti ditanam, iya ngaga ngena laka jaku iya ditempa iya. Tang ba mensia, lebuh iya meri pengidup, ditu iya madah, iya ngesuhka seput pengidup ke dalam lubang idung iya. Reti nya tadi iya nya bisi kaul. Iya datai semak ngagai Adam, lalu iya ngesuhka seput pengidup ngagai Adam. Em. Ji kitai berundingka, kitai bala mati ke nama ti ke nyadi. Iya nya tadi ngenyemaka mua iya, nyawa iya nya tadi, lubang seput iya empu disemaka iya enggau lubang idung Adam lalu iya ngesuhka seput pengidup iya. Ngesuhka seput, udah nya baru Adam nya tadi benyawa. Alai menyadi, seput ke dikembuan kitai sehari tu. Ke dikesuhka kitai ke disintakka kitai nya tadi seputka datai ari Allah Taala. Amen. Lalu udah iya ngesuhka seput pengidup iya ngagai Adam, Tuhan Allah Taala ngaga siti kebun di menua Eden ti mua ke timur lalu ngengkahka orang ke udah ditempa iya ba kebun nya. Menua Eden tu menua ti chukup manah. Semua utai ke manah-manah bisi dia magang. Ya, dia iya ngasuh semua bansa utai ti manah. Ayat ke sembilan dipeda sereta manahka pemakai tubuh dengkah iya dia mega magang. Enti kitai macha ayat ke dua belas emas tulin bisi ditemu dia. Nama agi utai bukai. Minyak wangi enggau batu ti berega bisi dia. Semua utai ke manah-manah bisi dia. Nya ngayanka pengangkun iya. Ya, iya meri utai ke pemadu manah ngagai kitai mensia, ngagai Adam tu tadi. Pengerindu Allah Taala ke kitai chukup besai. Udah nya ku iya bejaku enggau Adam, Nuan tau makai buah ari semua kayu dalam kebun tu. Tang, nuan enda tau makai buah ari kayu penemu ti tau ngasuh nuan nemu semua utai. Laban lebuh nuan makai buah nya, nuan deka mati. Nya bisi sepon kayu dia enda asuh iya empa buah nya, enda asuh tegu. Laban enti nyema iya makai, iya deka mati. Udah madah Tuhan ngagai Adam ari pun tang Awakka kitai ngenang bekeni ku kitai mensia tau labuh dalam dosa, dalam penyalah iya nya cherita pasal uhh penyalah mensia tu dalam pemungkal tiga. Nyadi ular nya jelu ti pintar agi ari semua jelu bukai. Kini ke iya awa, awa agi giga iya. Iya madah ngagai awa, Kati amat Allah Taala enda nyagi seduai makai buah ari semua kayu dalam kebun tu. Di saut indu nya, tau kami makai sebarang bansa buah dalam kebun tu, ku Ad, ku Awa. Tang alah tala nya tadi madahka kami dua enda tau makai buah ari kayu ti ba tengah-tengah kebun tauka negu buah kayu nya ngaika kami dua mati. Oh, ku Ular. Enda seduai mati, ku iya. Laban Allah Taala nya tadi nemu lebuh seduai makai buah nya, seduai deka nyadi sebaka enggau Allah Taala, nemu ngelala bida entara utai ti manah enggau utai ti jai. Ku ular nya berunding enggau awa. Lalu lebuh indu nya ayat ke enam meda buah kayu nya manah ke pemakai dipeda iya manah ke pemakai sereta tau ngasuh pintar. Iya lalu makai buah nya. Hum. Manah ke pemakai peda awa, utai ti manah. Ular tu tauka komai kitai sitan ti dalam pengidup kitai diatu iya enda meri kitai utai ke enda manah dipeda. Semua utai ke tau ngasuh kitai labuh, tau ngasuh kitai ngelanggar adat perintah Allah Taala segi utai ke manah dipeda, manah diempa. Lalu tau ngasuh pintar. Kitai mensia tu Ad awa tu tadi iya ka pintar baka Allah Taala. Bisi runding ka nyadi pintar sebaka enggau Allah Taala. Tu meh pun kitai mensia labuh hari dosa, lebuh kitai ka nyadi pintar ya. Nyadi iya mega meri sekeda ari buah nya ngagai laki iya ke bisi enggau iya lalu laki iya mega makai buah nya. Nyadi lemai nya lebuh Allah Taala datai ngagai kebun baka ke ngelama tu laban sida iya sigi besulu dia Allah Taala begulai enggau seduai di kebun nya ngelama tu seduai iya uhh nadai nemu diri telanjai udah seduai makai buah nya seduai nemu diri telanjai seduai nemu malu seduai alu belalai ba sebelah madang kayu ke bisi dia Allah Taala ni nuan ku Allah Taala ngiga Adam ai. Iya madah Aku tu ku iya takut. Nuan bisi. Aku ninga nuan bisi dalam kebun lalu aku takut laban aku telanjai nya alai aku belalai bah sapa madah ke nuan nuan telanjai. Nya deh Adam lalu nyaut. Indu ke diberi nuan nyadi ke tawing kaling aku ke meri buah ari kayu nya ngagai aku lalu aku makai. Iya lalu madahka, Bini iya nya tadi, tawing kaling iya nya tadi, ti mai iya makai buah, nya kebuah iya makai. Tuhan Allah Taala lalu bejaku ngagai indu nya, Nama kebuah nuan ngereja nya? Indu nya lalu nyaut, Ular nya ti nipu aku, lalu aku makai buah nya. Bisi utai deka dikenang kitai tau dikenang kitai ba senentang tu enti kitai ngaitka enggau pengidup kitai kemaya hari tu bala menyadi. Enti kitai beratika aaa cherita tu tadi, lebuh maya Tuhan Allah Taala nya bejaku ngagai mensia enda ngasuh iya makai buah nya tadi, iya bejaku ngagai Adam. Maya nya ada Hawa bedau, bedau bisi iya, bedau digaga ari tulang rusuk Adam. Nyadi Awa tu dipelaba ke aku dalam runding aku iya semua ti ninga ari Adam. Nya Adam madah Allah Taala enda ngasuh makai ari buah tu. Iya ninga laki iya nusui. Nah. Nyadi ari nya tadi iya ditipu ular. Dibanding ari pengidup kitai diatu. Nya lah kebuah kitai tu tadi enda ulih enda datai kediri empu ngagai Tuhan, belajar ari Bup Kudus, amai-amai macha. Ukai kitai semuti ninga ari orang bukai, ukai kitai semuti macha sebelah media sosial putung-putung jaku Tuhan ka dikunsika orang. Laban enti kitai enda Ninga ari Tuhan directly, secara direct terus lebuh kitai macha Bup Kudus lebuh kitai diau besemak enggau Tuhan, kitai deka mudah kena tipu. Udah nya tadi, Adam tu iya nyalahka tawing kaling ke diberi Allah Taala nya nyurung kebuah nya ngagai iya. Huh. Kati enda iya ngerara awa nya? Sekali ke iya enda meda, enti iya enda meda nyangka lebuh maya iya jauh. Ari awa lebuh maya ular bejaku enggau awa, iya nadai dia kini. Nyadi tu tau endar nyadika ajar. Em. Lebuh maya orang indu tu, indu tu labuh, lebuh kena penguji, lebuh kena tipu. Maya nya, laki iya nya nadai meda, nadai ngerara iya lebuh iya berandau enggau ular tu tadi. Em. Sepatut-patut iya maya iya berandau enggau ular nya tadi, Adam nya bisi dia. Madah ke pemendar nya tadi. Enda, ku iya. Allah Taala nadai. Nadai Allah Taala ngasuh tua makai nya, ku reti jaku iya nya tadi. Tang iya semuti nerima rindu tu. Iya enda mansik dulu. Em, tu tau enda pulai ke ajar kitai. Em. Hari nya tadi bala menyadi Tuhan Allah Taala ti kitai macha kujung ke agi iya bisi ne pengeringat. Seduai iya pun lalu diburu ari Eden. Ari nya tadi kitai mensia pan lalu nemu mati laban kitai nyu bisi pemintar mayuh utai ulih digaga kitai. Ari pun Tuhan Allah Taala meri utai tumbuh bala jelu nya nyadika pemakai. Tang ari pemintar kitai mensia nemu ngaga macam-macam pemakai. Nemu ngaga uhh macam-macam ubat. uhh nemu ngaga utai ti ngasuh kitai nya tadi puas kena kitai ngemuaska pengingin ati kitai. uhh kitai lalu majak labuh dalam dosa. Nya ngasuh Allah Taala ringat nya kebuah kitai mensia tu tau mati laban tubuh kitai tu nemu luya ari pemakai ke diambi kitai uhh iya tau dirusak laban kitai nyudiau diluar taman eden neh kebun eden nya tadi lalu dipadahka ngagai Adam nuan deka gawa bebendar ngena tulang nuan uhh iya belabuh ngasaika pemedis enda asaika diau ba eden nganti ba eden semua utai bisi magang. Kenya mah kitai diatu kitai mensia ngasai ka pemerinsa nya laban kitai kitai diau ba dunya ti aaa penuh enggau penyarut kitai diau ba dunya ti ukai eden lalu kitai diau diatu tang di luar eden ne aaa tang berita manah ke enda tau enda ditemu kitai iya nya pasal kangau Allah taala laban iya semampai deka besemak enggau kitai dalam iya nyumpah Adam tu tadi. Lebuh iya ngiarka seduai iya ari tam ari kebun Eden, ati iya sinu. Iya semampai deka bekaul enggau kitai mensia. Nya lah kebuah Allah Taala berundingka baka ni deka narit kitai pulai baru laban pemati nya udah dalam pengidup kitai. Seput udah diberi iya ngagai kitai. Baka ni iya ka narit seput, ka mai seput kitai nya pulai ngagai iya ngambika enda dirusak. Seput iya nya semengat kitai. Uhh iya ke dikesuhka iya lebuh iya ngesuhka seput nengah lubang hidung Adam ti ngasuh Adam nya idup tadi nya tadi. Nya ke bisi ba kitai nya seput Allah Taala semengat kitai. Nah mensia semengat kitai nya ke ka dempu Allah Taala enggai ke rusak, enggai ke majak ditipu antu sitan. Bala menyadi nya kebuah iya merambu berita manah, pengawa manah ke dikereja iya nya lebuh iya meri diri empu nyadi mensia. Ngambika kitai tebuka mata kitai lalu kitai ulih meda ngambika lebuh iya nyadi mensia iya idup baka kitai baka Tuhan Jesus idup baka kitai. Iya ngasaika pemerinsa ari nya tadi iya dibunuh ari nya tadi darah pansut darah iya mati ngena chara mansutka darah ngambika darah iya tu nebus kitai mai kitai pulai baru besaum enggau iya. Em ti kitai meratika tu, utai tu chukup besai pengawa dikereja Allah Taala. Ti kitai macha bisi dalam aaa surat peransang Saint Peter ngagai orang ke dikangauka Allah Taala, iya nyebut munyi tu. Kita nemu kita ukai ditebus ngena utai ti nemu rusak baka pirak tauka emas. Lebuh Iya nebus kita ari jalai pengidup ti nadai guna ti diajar aki ini kita. Tang, ngena darah Kristus ti berega. Nyalah chara kitai ditebus. Baka darah anak domba ti nadai penimpang tauka petik. Iya endang udah dipilih Allah Taala sebedau dunya digaga. Tang dipandangka ba pengujung dunya ke penguntung kitai. Tu perambu Allah Taala ari pun menya. Em. Nyema deh mensia tu tenda ngasi ke jaku padah kena ngasuh makai buah ti tau ngasuh iya mati nya tadi. Tu lah utai dikereja. Nadai chara bukai ulih nyelamatka kitai. Ngena pengidup meh iya nyelamatka kitai. Iya nya ngena pengidup iya empu. Iya datai ke dunya. Tang utai nya diayanka ba pengujung dunya. Em lalu utai nya udah diayanka ba kitai ke idup zaman diatu, jeman ke diatu. Utai nya udah diayanka tinggal kitai deka nerima ke enda berita manah ke datai ari Tuhan tu. Iya nya kena iya ngambi kitai pulai baru, ngambi kitai ulih besaum baru enggau iya, diau dalam Eden iya baru. kitai nerima berita manah tu iya nya pasal pemati Tuhan Jesus Kristus ba kayu regang pasal darah ke dipansut ngagai kitai nyadi darah sempekat baru kena iya nanggam kitai kena iya nanggam kaul kitai ngambi kitai pulai baru besemak enggau iya ngambi ke semengat kitai tu tadi enda lenyau lebuh maya semengat kitai lebuh maya seput kitai nya tadi diambi ari tubuh kitai ke nemu luya tu tadi diambi ari langkau kain tu ke nemu rusak udah tubuh kitai tu rusak mayuh utai ulih ngerusak tubuh kitai di dunya tu baya ke nya penyakit baya ke nya dah kelalu lama dah kelalu tuai baya ke nya tai bebadi nama tubuh kitai tu rusak. Semengat enda ulih diau dia. Meh nya lah semengat kitai diambi. Lalu lebuh kitai udah besaum enggau Tuhan Jesus Kristus nengah darah Iya, lebuh kitai arap keh darah Iya udah nebus kitai. Laban ku Jesus madah, Aku tu meh jalai pemendar enggau pengidup. Nadai orang ulih datai ngagai Allah Taala enti enda nengah aku. Nadai orang ulih datai ngagai Apai enti enda nengah aku. Nya jaku Iya lebuh maya Iya di dunya. Lebuh kitai arap, nya lah kitai ulih besaum enggau Allah Apai di empu Tuhan baru. Semengat kitai enda kini-kini tang diambi iya pulai enggau iya di serega. Amen. Nya alai diatu baka ni kitai ulih nerima pengidup nya. Baka ni kitai ulih ngasuh tauka baka ni kitai ulih nemu kitai sehari tu semengat kitai enda lenyau, kitai pulai ngagai eden Tuhan iya nya lebuh kitai nerima berita manah tu. Kitai nerima Tuhan Jesus nya tadi udah mati ketegal dosa kitai, udah dikuburka, udah pulai baru ke serega, diatu duduk di mua kanan Allah Taala. Nya meh ti ngasuh kitai selamat, semengat kitai selamat. Amen. Tang baka ni menyadi? Ku nuan, aku tu bedosa, aku tu mayuh penyalah, ka enda Allah Taala nerima aku. Mega kitai ngelempaika pengarap enggau pengadang kitai ba Jaku Tuhan. Aku machaka kitai surat ti keterubah ari Saint John, iya, ti ditulis iya kena iya meransang ngambika kitai idup bekaul enggau Allah Taala dalam satu John satu ayat sembilan. Enti kitai madahka diri bedosa, iya tu jaku Tuhan. Enti kitai ngaku dosa kitai, iya endang tau dikarapka sereta lurus, lalu iya deka ngampun kitai ari dosa kitai lalu nuchi kitai ari semua penyai. Amen. Enti kitai ngaku, baka ni ku chara kitai respon? Allah Taala sigi udah meri ngagai kitai Tuhan Jesus. Darah Iya dikena Iya nebus kitai, tang bekeni ku chara kitai mulaika diri ngagai Iya ngena chara ngaku dosa. Kitai ngaku kitai bepenyalah. Kitai ngaku kitai udah ngelaban Iya. Laban sigi ari aki ini kitai, ari kitai ada, kitai sigi nabanka tubuh isi, darah, dagin, ti datai ari mensia ti bedosa. Ari aki ini kitai Adam, aki ini kitai apai indai kitai, kitai mensia sigi bedosa. Enda ibuh diajar orang kitai bedosa pun kitai sigi dah nemu ngereja dosa. Em. Tang bekeni ku chara kitai ulih mulai ke diri baru ngagai Allah Taala? Lebuh kitai ngaku dosa kitai. Hah. Ngaku nang kitai tu datai ari orang ke bedosa. Ngaku dosa-dosa ke udah dikereja kitai laban ati kitai sigi enda tan lebuh kitai meda pemanah utai nya tadi baka ke digaga baka ke diayanka ular nya ngagai ini kitai awam nya. Lebuh maya kitai berunding ka pintar sebaka enggau Allah Taala, nya ngasuh kitai bedosa. Kitai ka lebih iya. Em. Kitai enda ngemuliaka Allah Taala, kitai enda ngengkahka Allah Taala nyadika pemadu tinggi dalam pengidup kitai, tang kitai betuaika diri empu kitai bedosa. Kitai datai ngagai Tuhan, kitai ngaku. Laban ku iya ditu, ti kitai ngaku dosa kitai, iya endang tau dikarapka sereta lurus. lalu Iya deka ngampun kitai ari dosa kitai lalu nuchi kitai ari semua penyai. Ha, kitai deka dituchi. Kitai enda ulih idup tuchi. Tang, nama utai ngasuh kitai ulih idup tuchi dalam Tuhan? Iya nya Bup Kudus, iya nya Jaku Tuhan. Lebuh kitai macha, lebuh kitai idup dalam Jaku tu, Jaku tu ti deka meresi kitai ari penyai. Dosa kitai, kitai ngasaika mirah. Kitai dibalut dosa, kitai kamah. Jaku Allah Taala tu ulih ngasuh kitai beresi lebuh kitai idup dalam Jaku tu. Nadai orang ulih deka ga tuchi deka ga beresi enti iya enda idup dalam jaku Tuhan. Laban kitai sigi lemi. Amen. Nya alai kitai enda ulih jauh ari jaku Tuhan. Laban jaku tu ti nuchi meresi runding ati kitai. Udah semengat kitai nya tadi dempu Allah Taala. Amen. Okay bala menyadi aram kitai besampi. Allah Taala apai ti kasih, apai ti udah ngaga kami mensia. Sehari tu kami beterima kasih Tuhan laban kami udah meda Nuan. Udah meda pengasih pengerindu Nuan ke kami lebuh Nuan ngaga kami. Lebuh Nuan meri seput nyawa ngagai kami. Sehari tu kami meda seput ke diberi Nuan nya Tuhan, seput ke di dikesuh ke Nuan. Lebuh kami agi nseput, lebuh kami agi narit agi ngesuh ke seput. Nya alai awak ke kami nemu Tuhan. Nuan ke bisi dalam kami. Nuan deka besaum enggau kami. Tuhan Allah Taala kami besampi. Kami minta pagi tu. Nuan meresa ati kami. Dini nuan bisi meda dosa. Awakka nuan ngayan ngagai kami. Ti dikereja kaki jari kami lebuh kami salah singkah. Lebuh kami betuaika diri empu. Lebuh kami betuaika utai ke ngelingi kami lebih ari nuan. lebuh kami bedosa. Pagi tu kami ngaku dosa kami ba mua nuan Tuhan. Kami ngaku kami sigi chukup lemi. Nyalai datai Tuhan saup kami datai dalam pengidup kami. Bala menyadi enti nyema dalam pengidup nuan, nuan bedau kala madah ngagai Tuhan, nuan bedau kala nerima nengah sampi. pengawa Tuhan, pengelepas ke datai ari Tuhan. Nuan bedau kala nerima Tuhan Jesus nyadika Tuhan dalam pengidup nuan, aram besampi sama enggau aku. Tuhan, Allah Taala Apai kami ti di serega, sehari tu aku beterima kasih laban nuan ngayanka pengerindu nuan ngagai aku. Laban nuan Tuhan meri Anak Tunggal nuan Jesus Kristus matika aku ba kayu regang. Darah iya pansut dikena nuan nebus aku. Iya nya darah ti tuchi, darah ti bersih, darah ti nadai penimpang. Iya chukup berega ba aku Tuhan. Nya alai pagi tu aku nerima pengelepas. Aku nerima pengelepas nya ulih darah Jesus Kristus. Aku arap Tuhan. Aku arap ka pengawa nya udah dikereja nuan ka aku lalu aku nerima iya saritu. Darah nuan nyadi ka pengelepas aku. Serta aku arap ka Tuhan Jesus udah mati ka aku lalu pemati iya mai pengidup dalam pengidup aku. Mai pengidup ka semengat aku lebuh aku idup di dunya tu serta lebuh aku udah ninggal ka dunya tu jemah ila. Aku nemu semengat aku sigi di empu nuan Tuhan. Aku deka idup belama-lama iya begulai enggau nuan. Tuhan, pagi tu, ampunka dosa aku. Semua penyalah aku udah digaga aku lebuh aku ngelaban perintah Nuan, lebuh aku bedau ngelala Nuan, lebuh aku betuaika diri empu lebih ari aku betuaika Nuan, Tuhan, ampunka aku. Saritu aku, Tuhan, sekali agi meri diri ngagai Nuan, aku deka nitihka. Jaku nuan idup nitih aku peneka nuan. Terima kasih Tuhan. Nuan meh Tuhan aku. Nuan meh Allah Taala aku ti disembah ti dipuji aku. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus aku udah besampi. Amen. Haleluya. Menyadi Tuhan merekatka kitai semua. Tuhan deka ke kitai nemu iya rinduka kitai. Iya deka mai kitai pulai baru. Bayak ke. Lebuh maya kitai agi idup di dunya tu, lebuh maya semengat kitai agi diau ba tubuh kitai tu tauka lebuh maya tubuh kitai tu udah rusak jemah ila, iya deka ke semengat kitai sigi begulai enggau iya. Pengidup ke kitai ke bendar-bendar iya nya seput semengat kitai nya tadi. Nya ke deka Allah Taala enda lenyau, enda disagi iya lenyau. Iya deka ke kitai semampai begulai enggau iya. Tuhan merekatka bala menyadi semua. Haleluya. Amen.